Croeso i bapur dwyradd uwch cemeg o 2017. Yn y papur yma, roedd angen 35 marc am A Surenog, 28 marc am A, 21 marc am B, 15 marc am C. Mae'r dau cwestiwn gyntaf yr un peth â'r dau cwestiwn olaf ar papur sylfaen, felly i mynd trwy nhw edrychwch ar y fideo ar y papur sylfaen ac ewch i'r diwedd. Mae'r cwestiynau uwch yn dechrau ar y 22, 25 ar y fideo a'r papur sylfaen. Os ych chi 'di cael popeth yn iawn ar y dau cwestiwn yna, dych chi ar gradd C yn barod. Mae'r wybodaeth ganlynol am geledwch mewn dŵr. Mae celedwch mewn dŵr wedi achosi gan bresenoldeb ïonau calsiwm, Ca dau plus, a magnesiwm, Mg dau plus, wedi hydoddi. Mae'r ïonau hyn yn dod o gyfansoddion sy'n cael eu hydoddi gan y dŵr wrth iddo baso drwy greigiau. Dydy'r ïonau hyn ddim yn cael eu tynnu i ffwrdd yn ystod y prosesau trin dŵr oherwydd eu bod nhw wedi hydoddi. Mae'n bosibl adnabod caletwch mewn dŵr drwy defnyddio hydoddiant sebon. Mae'n bosibl darganfod caletwch cymharol mewn samplau dŵr gwahanol drwy fesur cyfaint yr hydoddiant sebon sydd angen i gynhyrchu trochion sebon penodol. Mae'n bosibl cael gwared ar galedwch dros dro mewn dŵr drwy ei ferwi. Er mwyn cael gwared ar galedwch parhaol, rhaid pasio'r sampl drwy colofn cyfnewid ionau. Mae tri sampl o ddŵr, A, B a C, yn cael eu profi am galedwch gan ddefnyddio hydofion sebon. Mae'r dŵr distyll yn cael ei brofi hefyd. Mae angen wyth centimetr ciwb o adoddiant sebon ar sampl A i ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi. Mae dal i fod angen wyth centimetr ciwb o adoddiant sebon i ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 12 centimetr ciwb o adoddiant sebon ar sampl B i ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi. Dim ond chwech centimetr ciwb o adoddiant sebon sydd ei angen i ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 15 centimedr ciwb o hydofiant sebon ar sampl C i ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi, dim ond 2 centimedr ciwb o hydofiant sebon sydd angen i ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. Mae angen 2 centimedr ciwb o hydofiant sebon ar ddŵr distyll i ffurfio trochion sebon cyn ac ar ôl ei ferwi. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r ddisgrifiad gorau o'r samplau dŵr cyn eu berwi? Nawr, ni'n gwybod bod angen dau centimetr ciwb adoddiant sebon ar ddŵr distyll i ffurfio trochion sebon cyn ac ar ôl ei ferwi, a ni'n gwybod bod presenoldeb aionau magnesiwm a calsiwm yn neud y dŵr yn galed, ac yn meddwl bod angen mwy o sebon er mwyn ffurfio trochion sebon. Mae sampl A yn cymryd wyth centimetr ciwb o sebon, Mae hwnna'n mwy na dau, mae hwnna'n cymryd 12, mae hwnna'n cymryd 15, mae pob un o'n nhw'n mwy na dau, felly mae pob un o'n nhw yn cynnwys ionau magnesiwm neu ionau calsiwm. Beth yw pwrpas profi'r dŵr distyll? Efe dangos y canlyniad, Sydd i'w ddisgwyl ar gyfer dŵr caled? Wel, na, mae dŵr distill ddim yn caled. Dangos y canlyniad sydd i'w ddisgwyl ar gyfer dŵr caled dros dro. Eto, mae ddim yn dŵr caled, mae'n dŵr distill. Gweithredu fel rheolydd ar gyfer yr arbrawf? Efallai. Sicrhau bod yr ymchwiliad yn brawf teg? Na, mae hwnna i wneud gyda rheoli pethau. Felly, rheolydd yw'r dŵr distill. Wrth wneud y profion ar y samplau pa newidynnau sydd angen cadw'r un fath bob tro? Efe, cyfaint yr hydoddiant sebon, a'r nifer o weithiau mae'n cael ei ysgwyd? Wel na, maen nhw'n newid cyfaint yr hydoddiant sebon, maen nhw'n defnyddio wyth fynna, 12 fynna ac 15 fynna. Cyfaint y sampl dŵr a chyfaint yr hydoddiant sebon, yn barod ni wedi dweud na, mae hwnna'n rhywbeth maen nhw'n newid. Cyfaint y sampl dŵr, bydd hwnna'n pwysig cadw'r un peth, a'r nifer o weithiau mae'n cael ei ysgwyd. Ie, yeah. rhaid cadw nhw'r un peth pob tro er mwyn sicrhau prawf teg. Pa un o'r gosodiadau hyn sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o sampl dŵr B? Ticiwch yr ateb cywir ac esboniwch eich dewis. So atgoffa ni, mae mewn by mae angen 12 centimetr ciwb o doddion sebon i ffurfio trochion sebon cyn ei ferwi, dim ond 6 centimetr ciwb o doddion sebon sydd ei angen i ffurfio trochion sebon ar ôl ei ferwi. So beth sydd wedi digwydd yw mae dwi cymryd Sampl, By, am wedi cymryd swm weddol sylweddol o hydofion sebon i ffurfio trochion sebon. Mae nhw nhw wedi berwi e, am wedi cymryd llai, ond ddim cyn lleied ar dŵr distyll. So pa disgrifiad sy'n matcho hynna? Mae sampl B yn cynnwys caletwch dros dro yn unig, na, neu bydd wedi mynd lawr i 2 ar ôl berwi. Mae sampl B yn cynnwys caletwch parhaol yn unig, na, oherwydd aeth e lawr, jyst ddim reit y ffordd lawr i 2. Mae sampl B yn cynnwys cymysgedd o galetwch dros dro a chaletwch parhaol. Ie. Yeah. A dyna'r esboniad, mae'r cyfaint o sebon sydd ei angen ar ôl berwi yn llai nag o'r blaen, ond yn dal fwy na'r dŵr distill. Ac os chi 'di cael y dau cwestiwn o'r papur sylfaen i gyd yn iawn, a hwn hefyd, buasech chi ar by ar ffiniau graddau 2017. Yn eich barn chi, ydy'r manteision o fyw mewn ardal dŵr caled yn fwyno'r anfanteision? Rhowch ddau reswm i gefnogi eich ateb. Os dych chi'n meddwl mae yn, gallech chi ddweud, Cryfhau esgyrn, lleihau'r siawns o glefyd y galon, well ar gyfer pobi neu bragu, gwella blas dŵr. Os dych chi'n credu nac ydy, gallech chi ddweud Ffurfio llysnafedd gyda sebon, ffurfio cen mewn tegell, ac oherwydd hyn mae dyfeisiau yn mynd yn llai effeithlon. Neu gallwch chi ddweud mae'n blasu'n wahanol. Mae rhuban magnesiwm yn cael ei dweithio â gormodedd o asid hydroclorig gwanedig. Mae cyfaint yr hydrogen sy'n cael ei gynhyrchu yn ystod yr adwaith yn cael ei fesur dros amser gan ddefnyddio chwistrell nwy. Mae'r arbrawf yn cael ei wneud ar dymheredd o 20 gradd Celsiws. Mae'r tabl yn dangos canlyniadau'r arbrawf. Plotiwch y data ar y grid gyferbyn a thynnwch linell addas. Labelwch y graff yn A. Dyma'r pwyntiau wedi plotio, a dyma linell addas. Sylwch, dydy e ddim yn mynd trwy pob pwynt. Ar yr un grid, brasluniwch y graff fyddwch chi'n ei gael pe bai darn o ribyn magnesiwm a hanner yr hyd yn adweithio â 60 centimetr ciwb arall o'r un asid hydroclorig. Labelwch y graffs hwn yn by. So mae'n defnyddio'r un cyfaint o'r un asid hydroclorig a ni'n gwybod bod hwnna mewn gormodedd. Felly os ni'n dyddio hanner y magnesium, ni'n mynd i cael hanner y gyfaint o nwy. Hynny yw 50 centimetr ciwb o nwy. Ar wahân i hwnna, ni'n disgwyl i siâp y graff bod yn debyg. Bydd rhywbeth fel hwn sydd i'r dde o'r graff arall, ond yn is ac yn lefelu ar 50 yn briodol. Ac os dych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasech chi wedi cael A mewn 2017. Pe bai'r arbrawf gwreiddiol yn cael ei ailadrodd ar dymerydd uwch, byddai'r adwaith yn digwydd ar gyfradd uwch. Esboniwch hyn gan ddefnyddio damcaniaeth gronynnau. Mae tymheredd uwch yn golygu bod gan y gronynnau mwy o egni cinetig, maen nhw'n symud yn gyflymach. Mae hyn yn golygu bod amledd uwch o wrthdrawiadau llwyddiannus, hynny yw, mae yna mwy o wrthdrawiadau llwyddiannus pob eiliad. Mae'n bosibl defnyddio'r dull hwn i ymchwilio i gyfradd yr adwaith hwn. Heb newid y dull na'r offer sy'n cael ei defnyddio, nodwch beth dylech chi ei wneud i wella'r cryfder cyffredinol a dystiolaeth sydd wedi ei chasglu. Y peth mwyaf amlwg yw maen nhw ddim ond wedi wneud hwn unwaith. Dylen nhw ail-adrodd yr arbrawf, a wedyn cymryd cymrydr. Ond i gymryd y cymrydr, dylen nhw ddim ond defnyddio canlyniadau ail-adroddiadwy. Dylwn nhw anwybyddu unrhyw ganlyniadau sy'n amlwg yn anghywir. Rhowch fantais ac anfantais defnyddio'r offer amgen canlynol i gasglu'r nwy hydrogen. Y mantais mwyaf amlwg o'r dull yma yw does dim nwy yn dianc cyn cysylltu'r chwistrell. Ar ôl rhoi'r asid hydroclorig mewn i'r un yma, mae'n rhaid rhoi byng mewn, Ac wrth i chi wneud hwnna, mae 'na nwy yn dianc. Ac anfantais y dull yma yw bod graddfa'r silindr mesur yn debygol o bod yn llai drachywir na'r chwistrell nwy. Mae'r diagram yn dangos rhai o adweithiau clorin. So dyma clorin yn adweithio gyda'r gwlân haearn poeth i roi soled oren A, ac yn adweithio gyda hydoddiant sodiwm bromid i roi hydoddiant B a halogen C. Rhowch fformwlâu cemegol ar gyfer sylweddau A, B a C. Wel clorin plus haearn yn rhoi haearn clorid. Dylech chi gwybod haearn tri clorid bydd yn ffurfio. Wel mae haearn tri yn tri plus a mae clorid yn minus un. Felly Fe3 plus Cl minus os mae rhif ni'n swapo fe. Felly mae'n mynd i bod yn FECL3, ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasech chi wedi cael A serennog yn 2017. Yn yr adwaith nesaf, be sydd gyda ni yw clorin yn adweithio gyda sodiwm bromid mewn adwaith dadleoli. So mae'n mynd i ffurfio sodiwm clorid a bromin.

Oherwydd mae mygdarthau y fumes o'r halogens yn wenwynig. Nodwch ac esboniwch sut byddai'r arsylwadau ar gyfer yr adwaith â sodiwm bromid yn wahanol pe bai iodine yn cael ei ddefnyddio yn lle clorin. Mae'r halogenau yn mynd yn llai adweithiol wrth mynd lawr y grŵp, ac mae halogen mwy adweithiol yn gallu dadleoli halogen llai adweithiol o hydoddiant o'i halwyn. Mae hwn yn meddwl bod clorin yn gallu dadleoli bromin oherwydd mae'n mwy adweithiol na bromin. Ond dydy iodine methu dadleoli bromin oherwydd mae iodine yn llai adweithiol na bromin. Os ni'n trio adweithio iodine a sodiwm bromid, bydd dim adwaith. Oherwydd mae iodine yn llai adweithiol na bromin. Ac felly nid yw'n gallu dadleoli'r bromin. Mae clorin yn gallu ffurfio nifer o gyfansoddion drwy adweithio â nwy o ocsigen. Mae un o'r cyfansoddion yn cael ei ddefnyddio i drin dŵr. Mae sampl y cyfansoddyn hwn yn cynnwys 0.71 gram o glorin a 0.64 gram o ocsigen. Cyfrifwch fformwla fwyaf syml y cyfansoddyn. Y cam cyntaf yw i greu tabl, efo clorin a ocsigen ar y top, a wedyn gweithio mas molau clorin a molau ocsigen gan ddefnyddio'r fformwla mol yw mas dros rhif mas. Rhaid i ni ddefnyddio'r tabl cyfnodol i ffeindio'r rhif mas. Rhif mas clorin yw 35.5 a rhif mas ocsigen yw 16. Mae hwn yn rhoi 0.02 mol o clorin a 0.04 mol o ocsigen. Os ni'n rhannu'r dau o'r rhain yn y cymhareb molar gyda'r lleiaf, sef 0.02, ni'n mynd i cael clorin i 1, a ni'n ffeindio bod ocsigen yn 2, felly'r fformwla, yw CLO-dau. Mae hydoddiant arian nitrad yn cael ei ddefnyddio i ddarganfod presenoldeb ïonau halidau mewn hydoddiant. Mae rhyfaliad isod yn cynrychioli'r adwaith rhwng hydoddiant arian nitrad a hydoddiant potasiwm bromid. Ysgrifennwch yr hyfaliad ïonig ar gyfer yr adwaith. Dylech gynnwys symbolau cyflwr. Y cam gyntaf mewn llunio Hafaliad Ionig yw i ffeindio'r solid. Nawr maen nhw heb cynnwys symbolau cyflwr, felly mae'n rhaid i ni meddwl ydyn ni'n gwybod pa un o'r rhain sy'n solid. Ac ydyn, ni'n gwybod bod arian nitrad a halogen yn ffurfio solid, yn ffurfio gwaddod. Mae clorid wrth gwrs yn gwyn, bromid yn hufen ac iodid yn melyn, felly yr arian bromid yw'r solid. Y cam nesaf yw ffeindio'r ionau sydd angen i ffurfio y solid yma. Nawr mae arian yn Ag+, a ni'n gwybod bod e'n dyfrllyd, A mae hwnna'n mynd i weithio gyda ionau bromid. Felly ni'n gwybod, felly mae rhaid ni edrych y lan, mae bromid yn BR minus. A mae hwnna hefyd yn dyfrllyd. Felly dyma'r hafaliad ionig, Ag plus plus Br minus, dau yn dyfrllyd yn rhoi Ag Br solid. Ysgrifennwch y rhyfaliad symbol cytbwys ar gyfer yr adwaith rhwng hydoddiant calsiwm iodid a hydoddiant arian nitrad. Mae hwn yn heriol. Mae arian nitrad wedi cael ei roi fan hyn, felly does dim rhaid ni gweithio hynna mas. AgNO3. A maen nhw'n dweud i ni bod hwnna yn adweithio gyda calsiwm iodid. Mae calsiwm yn Ca+, 2+, plus, ac mae iodid yn I-, minus, lle mae yna rhif, ni'n swapo fe. Felly fformwla calsiwm iodid yw CaI2. Nawr ni'n gwybod bod halogen ac arian yn ffurfio gwafod, so arian iodid yn yr achos yma, AgI, os ddim yn siŵr am y fformula, ni'n gallu edrych e lan eto fan hyn, so Ag plus yw arian, I minus, yw I edid, does dim rhifau, a mae'r gwefrau yr un peth, does dim byd i wneud, ni'n saesgrau e mas, AGI, plus. Nawr mae'r dau ion yma yn mynd i dod gyda'i gilydd, so calsiwm nitrad na beth sydd ar ôl. Mae calsiwm, ni'n gwybod yn barod, yn 2 plus, ac mae nitrad yn NO3 minus, felly efo Ca2 plus NO3 minus, mae'r rhifau'n gwahanol, felly mae'n rhaid ni swapa rhai ar y gwaelod. Ond rhaid i ni cymryd ofal fan hyn oherwydd mae ddim yn mynd i wneud CA NO 32, mae'n mynd i wneud CA a dau set o NO 3s, felly ni angen defnyddio cromfachau i dangos bod hwnna yw'r achos. So NO 3 cromfachau 2. Nawr os ni'n mynd i creu dau enw trees fan hyn, mae'n rhaid bod dau gyda ni fan hyn. Os mae yna dau arian, wel mae'n rhaid ni creu dau arian iodid. Mae'r hafaliad symbol cytbwys ar gyfer yr adwaith rhwng sodiwm ac ocsigen i'w weld isod. Cyfrifwch beth yw mas y sodiwm ocsid ddylai gael ei gynhyrchu pan mae 0.736 gram o sodiwm yn cael ei losgi mewn aer. Mae pedwar Na yn adweithio gyda dau Na-2O. Felly mae'n rhaid ni ffeindio'r mas o'r dau peth yma. Mae mas sodiwm yn 23. So 23, mae yna pedwar o'n nhw. Mae hwnna'n dod i 92.

Felly, dyn ni 'di gweithio mas bod 92 gram o sodiwm yn rhoi 124 gram o sodiwm ocsid. Ond dyn ni ddim eisiau 92 gram o sodiwm, ni eisiau 0.736 gram o sodiwm. Felly, os ni'n rhannu lawr i 1,

Mae'n werth peidio rowndio unrhyw beth nes y diwedd, so er dwi wedi ysgrifennu 1.3 fan hyn, jyst defnyddio'r rhif sy'n eich cyfrifiannell o'r swm yma, llosi gyda 0.736, a mae hwnna yn rhoi 0.99 gram. Pan mae'r adwaith yn cael ei wneud gan ddefnyddio 0.736 gram o sodiwm, 0.338 gram yw mas y sodiwm ocsid sy'n cael ei ffurfio. Defnyddiwch eich ateb i rhan A i gyfrifo canran cynnyrch yr adwaith. Wel, mae canrannau yn hawdd, ond beth os chi wedi mynd yn blanc fan hyn a does dim syniad gyda chi sut i wneud y cwestiwn cyn? Wel, Mae unrhyw rhif mewn fan hyn yn mynd i galluogi chi i wneud y cwestiwn yma. So ysgrifennwch rhywbeth mewn fanna a wedyn mynd ymlaen i wneud y canran. Mae canrannau yn rhif bach, lle os i 100 dros rhif mawr. Yn yr achos yma, ni wedi creu yn gwirionedd 0.338 ac yn damcaniaethol, y mwyaf gallen nhw creu yw 0.99, so ni eisiau beth yw hwnna fel canran o hwnna. Felly mae'n rhif bach lluosi 100 dros rhif mawr, ac mae hwnna yn dod i 34.1 y cant. Os nad yw unrhyw gynnyrch yn cael ei golli, awgrymwch un esboniad posibl pam nad yw'r canran cynnyrch yn 100 y cant. Ni'n gallu esbonio hwn mewn dau ffordd, naill ai mae'r cynnyrch wedi dianc neu mae'r adweithyddion heb adweithio. Wel, maen nhw'n dweud bod Dim cynnyrch wedi cael ei golli, felly mae'n rhaid bod yr esboniad yn nid ydy'r adweithyddion i gyd wedi adweithio, a ni'n gallu meddwl am hwn mewn sawl ffordd gwahanol. Naill ai falle mae'r sodiwm wedi darnisio cyn iddo fe adweithio, felly mae wedi ocsidio'n barod, neu jyst dim digon o amser iddo fe llosgi, neu mae, mae popeth heb adweithio. Efallai does dim digon o ocsigen wedi cael ei ddefnyddio, neu efallai mae adweithiau eraill yn creu pethau eraill wedi digwydd. I gadw pethau'n syml, dwi'n mynd i mynd am dydy popeth heb adweithio. Mae'r papur yn gorffen gyda cwestiwn chwech marc. Disgrifiwch sut mae adweithiau lithiwm, sodiwm a potasiwm a dŵr yn gallu cael eu ddefnyddio i ddangos y duedd mewn adweithedd grŵp un. Esboniwch y duedd hon yn nhermau adeileddau electronig ar elfennau. Mae yna dau rhan i'r cwestiwn yma, disgrifio'r tuedd a wedyn esbonio'r duedd. Yn gyntaf, mae'r metelau yn mynd yn fwy adweithiol wrth mynd lawr y grŵp. Dylech chi gwybod bod potasiwm yn mwy rwydd na sodiwm sy'n mwy rwythiol na lithiwm. Mae lithiwm yn suo ac yn symud yn araf ar arwyneb y dŵr. Mae sodiwm yn suo, yn symud yn gyflym ar yr arwyneb ac yn ymdoddi i ffurfio pêl. Mae potasiwm yn suo, yn symud yn gyflym ar arwyneb, yn ymdoddi, ffurfio pêl ac yn cynnau gan losgi gyda fflam liw lelog. Mae gan grŵp un y duedd yma oherwydd mae gan bob un o'r metelau un electron yn ei blisgyn allanol. Mae'r metelau yn colli'r electron hwn wrth adweithio. Wrth fynd i lawr y grŵp, mae'r electron allanol yn mynd ymhell ac i ffwrdd oddi wrth y niwclews, sy'n golygu ei bod yn haws ei golli. Y mwyaf hawdd mae'r electron allanol yn cael ei golli, y mwyaf adweithiol yw'r metel. Dyna ddiwedd y papur.